די וואך אין פרשת ואתחנן הייבט זיך אן ואתחנן אל השם, משה זאגט אז ער האט געבעטן די אייבערשטער אז ער געוואלט אריינגיין אין ארץ ישראל, לכאורה סאונד עס זייער מאדנע, באשעפער האט געזאגט פאר משה רבינו דו גייסט נישט אריין אין ארץ ישראל, סאו פארוואס האט משה דאס נישט געקענט אננעמען, איך גיי נישט אריין אין ארץ ישראל און פארטיג, ס'איז א גזירה דאס איז די פסק און פארטיג, וואס וואס האט משה אזוי געבעטן? זיי געהערט אמאל א ווארט פון ליבאוויטש רבי, די לעצטע ליבאוויטש רבי זכרון לברכה, האט ער געזאגט ביי אברהם און נח, פארוואס איז אברהם געווען מער ווי נח, וואס האט געמאכט אברהם זיין מער ווי נח? איז לכאורה דא א קשיא, וויאזוי קען זיין אז נח האט נישט מצליח געווען צו מאכן אפילו איין בעל תשובה, און אברהם האט געמאכט אסאך בעל תשובות? אזוי שטייט דאך, אברהם האט געמאכט בעל תשובות און זענען געווארען בעל תשובות, און נח פון א גאנצער דור, קען זאגען אקעי לאמיר זאגען ס'וואלט געווען ווייניג אבער פון א גאנצער דור הונדערט צוואַנציק יאר האט ער נישט געקענט מאכען אפילו איין בעל תשובה? וויאזוי איז דאס מעגליך? תירוץ איז ווייל ס'איז דא א זאך אזוי ווי א משל ווי א מענטש איז א עמפלויער ביי איינעם אדער איינער איז א אינוועסטער נאמען א מענטש ארבעט פאר איינעם, ביסט א ארבעטער, קומסט אריין, טוסט דיין ארבעט, וואס דו דארפסט טון, אדער וואס דו פילסט אז דו גייסט טון צו זיך געפעלן פאר דיין בעל בית, און דו האפסט צו באקומען אפשר א פראמאושען, באט דו האסט נישט קיין שום שייכות מיט די קאמפאני, דו ביסט נישט קאנעקטעד צו עס. די קומסט די טוסט דיין דזשאב די נעמסט דיין פעי טשעק די גייסט ווייטער די איינציגע זאך וואס דיך באדערט ניטאמאל די ביזנעס פארמאכט זיך איז אז זיי דארפן זוכן א נייע דזשאב באט חוץ פון דעם די האסט נישט קיין שום קאנעקשאן מיט די קאמפעני יעצט משא כ איינער וואס האט אינוועסטעט אין א ביזנעס צו ער איז אליינס באבוס צו ער האט אינוועסטעט ביי א צווייטענס ביזנעס א געלט שותף צו ער באקומט קאמישען וואס זאל נאר זיין אז ער האט שותפות אין די פלאץ, דעמאלטס נעמט ער עס פערסענאל. ער טאר נישט סתם טוהן זיין ארבעט וואס עס דארף געטוהן ווערן, ער האט טוהן ארבעט וויפיל ס'גייט נאר כדי די ביזנעס זאל מצליח זיין, פארוואס? ווייל ער האט א רילעישאן מיט די ביזנעס, ער וויל די ביזנעס זאל מצליח זיין ווייל די ביזנעס איז אזויווי א חלק פון אים. און דאס איז געווען די חילוק צווישן אברהם און נח. נח. ער איז טאקע געגאנגען זאגן פאר מענטשן מ'דארף תשובה טון, אבער ער האט עס געטון ווי א ארבעטער. ער האט סתם געזאגט פאר מענטשן, יו נאו, מ'דארף תשובה טון. אברהם האט געהאט א רילעישאן מיט די אייבערשטער. ער איז געווען נאנט מיט'ן אייבערשטן. און ווי קען מען דאס זען? ווייל גיי קוק וואס שטייט ביי נח. באשעפער האט אים געזאגט איך גיי ברענגען א מבול, און איך גיי מאכן פארזיין די גאנצע וועלט, און איך וויל דו זאלסט בלייבן לעבן מיט דיין משפחה, סאו בוי א תיבה. ער איז געגאנגען ער האט געבויט א תיבה. ער האט זיך שוין אנגעהויבן טענה'ן מיטן אייבערשטן, ער ש זאל מבטל די גזירה, הייב אן דאווענען, טו עפעס, גארנישט, השי ת האט אזוי געזאגט, דאס איז די גזירה, פערטיג. מה שאין כן ביי אברהם אבינו, וואס האט אברהם אבינו געטון? השי ת האט אים געזאגט ער גייט חרוב מאכן סדום, וואס אברהם האט גארנישט געהאט איינגעלייגט מיט סדום, חוץ אפשר אז זיין, אז לוט האט דארט געוואוינט, באט בעצם האט נישט געהאט מיט די שטאט גארנישט איינגעלייגט, אבער

און דאס איז דער תירוץ, באשעפער וויל אז זאלסט האבן א רילעישאן, און ער וויל דו זאלסט עוקר זיין די גזר דין, א גזר דין מיינט נישט אז ס'מוז זיין אזוי, א גזר דין טייטשט מען האט אזוי גע'פסק'נט, אבער טאמער מען פירט זיך אויף ערליך קען מען עס טוישן, וועגן דעם שטייט צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. לכאורה וואס איז פשט? פארוואס זאל דער צדיק גוי זיין אנדערש ווי די אייבערשטער וויל? אז די אייבערשטער האט אזוי געמאכט א גזירה טייטש אז דאס איז פאר די בעסטע. נאר דאס איז פשט. דער באשעפער וויל אז א צדיק זאל גיין אקעגן די גזירה, ווייל דער באשעפער וויל נישט אז די גזירה זאל געשען. דער באשעפער וויל אז מען זאל איינרייסן וועלטן צו טוישן די גזירה. און דאס איז פשט ואסכנן, משה רבינו

און נישט מיינען אז מ'האט עס אזוי איז עס, מיינט עס אזוי באלאנגט עס, ניין אזוי איז עס יעצט, און קען זיין טאקע איז דא א גזר דין, אבער אונז דארפן טון אלעס און פילן א קאנעקשאן מיטן אייבערשטן, פילן אז די וועלט, אלעס גייט פאר אויפן וועלט, זענען אונז א חלק, און אז איך קען זאגן נאך איין תפילה, נאך איין ווארט, און פרובירן צו עוקר זיין א גזר דין, וועל איך גיין און זאגן די איין תפילה און האפענדליך דערזייט דעם עד ווערן מבטל. האטס א גוט שבת.